Got ev gotinê te ne rast e. Bijî. Yani voya ez bawer nakim kes ê hane herî jor û ê hevalê xwe yê ku em bêjin bi bîsalan pê re mayî vê cesaretê di xwe de bibînin bêjin. Teban mesele li ser çi bû li ser Sakîne Cansîs bû wê çaxê rehmetî teban ew ji yek ji endamê ku di kongrê PYK de keçka pêşî û endama kongrê de yek ji muesisînê ne yani li ser wê bû mesele elmuhim ew meseleke dîne dirêje em rokê vegirin Ew camêr ku piştê hot êdî em em em çûn. Em çûn li li Qamişlê ez borim em çend riyan man. Çend riyan man li benda grûp ku teman bibê. Kî dihat şerefeke pira mezin bû ku vê carê em bi vî camêrî re derbas bin. Şexsek hebû navê xwe Orhan Aydin bû. Ez bi xwe şeref dibînim yanî. Orhan Aydin yekemîn kes bû di hepsa Diyarbekirê de hukmê edamê li ser derket. Hukmê edamê li ser wî derket, berî li ser êdîn derkevê û ala esas serê edam bê. Di di qet rojekê yek gotin yek gotin bi dilê wan nekiribû. Ê ku pêra ne zanin. Remza remz ji ber ku ew sax ma, remza berxwedana Diyarbekir yek jî ew e. Di dîroka pkk de remza berxwedana Diyarbekir jî ew e. Lê mixabin pişt re hate bi ewekê hate kuştin, ew ya vê carê heger ku şehîd ketibiya yan tiştekî dîn bibiya ez bawerim wê remza hane herî mezin bê remza Diyarbekir. Heps li berxwedana Diyarbekir. Ala kulan em ji wê jî derbas bin. Camêr hatin em tev bi hev re derbas bûn. Vê carê li gundekî Til Cemalê li şerqê Qamuşlê em li wê derkê bûn, kom bûn, me her kesî teban li wir tiştê xwe medenî danîn. Tiştekî me medenî çi bû nifûsa me bû. Me berê teban hazretiyê xwe kiribû, me kincê xwe li xwe kirin. Em li Pîko be ku ez bowerim Fox'e ekêbûn. Yani hûn ji weliyê teke tek derketin lê bi grûp Mamoste Mehmûd ji welatî Kobanî. Grûp, grûp, mecmuek em bêjin hinek neşter dibêjime basek. Ne basê mezin, basê nîv bas vayê dibêjin. Basek û û çend kesan bûn makînake dînê hat û hinek jî wa gundê nêzik bûn ew jî hatin. Teqrîben em gişkî dorî bîst û sê çar kesa bûn. zanî mecmua me teban piştî em çima bûn li Qamuştê me me mesulê Qamuştê dî hîn sax e ew ji wê çaxê hatibû yek ji qadê hane mezin bû her di nigê xwe çongê re qut bûn Ehmed Aktaş em pê re rûniştin vir da wê de erêno goşte wan kanin çend rîya bimînin heta ku xeber dane heta ew jî tê teban xeber ji jor de dihat grûp tê Elmim hotin em rêk hatin çûn. Mugrib teqrîben dinya tarî bû em gihişne ser avê. Îca ji vir şûn de em vê carê xweşik bi tefsîl bêjine. Va pir girîng e. Nerê. Em ê dinya ser derbas bûn. Yani ew ne wek dibê temhîd bûn. Du xort hebûn Xwedê bi rehma xwe şakê. Li vî alî ez bawar im Mihemed Xêr û Haşim bûn. Her du jî şehîd ketin. Her du jî ez bawar im di wê avê de şehîd ketin. Ava Diclê. Bihar bû. Wekî niha tê bîra min çardê Nîsanê himmi himmi avê bû. Ji ber Dicle çardî Nîsanê berf dihilê Ta ji Diyarbekir firekê xwe tê, fireyê Dînê em bêjin ji aliyê Botanê, ji aliyê Ferreşînê tê, fireyê Sisiyan ji ji aliyê Sêrtê wî alî tê. Av av dîn dibê. Îcar em daketin ser, teban yekî wek min me levaniye nizanê, tu bikî nekî tirsek çêdibê enê jî. Zanî nizam hevalê min jî ê ku zanibûn nizam bûn. Elmuhim şebaban ku li wê derkê çi kiribûn va botê biçûçik şextûrê biçûçik hebûn ê çar pênc însan lê siwar dibûn kirîbûne ben erdê. Got şebab ka em derxin xortekî wanî hat derxist got tijik in. Bi çi tijik in bi tilimpê tijik in.

Me waniye got çi kir? Teban ew û dikin ez tiştekî jê fehm nakim. We xortî em sirê rûniştine ala sosa me pêşîne. Ez im, pismamê min e, we xortê dînî me rane, wanî teban niha sax im, belkê hinek me guhdar dikine. Dema ku siwar bûn, emir ji aliyê dîn dihate, dî vî alî de nîzam heye. Em bêjin ji aliyê paşê dihat. Siwar bûn, ez û pismamê xwe û yekî dînê em wana ê talî. Ah. Her kes siwor bû, her sê çorek li yekê siwor bûn, sê çorek li yekê siwor bûn. Me gişkî bi hevdida girê dan. Bi çi girê dan? Îdo wê ji ji ji wê botê şûtik hene te dî. Şûtik yanî binî bene. Erî Do bile. î ş- e, kesî şextûrê li pê xwe em onî bûne silsilak pênc bi hevda. Wala em çûn. Teqrîben em wanî ketine nîvî avê lê lê pêl pêlan dibînim me yanî pêl wekî dînekî tê wekî wekî wekî cinekî tê yanî ne ne pêlê normal in sanî Welan dona berxan berxan ben. KK Mahmud um teve çekê xwe û çek li vê derê li alî Sûriyê îstîlam kirin an hûn çûn li wê derê westîlam kirin. No me çendekan me kinc li xwe kirin, çente û kinc û tişt û erê no, bes çek pênc şeşeke tenê bûn, çek nê temam bûn. Himayet, ji bo himayet. Eywe, her di xortê me re sê çar ew berê di tip me re çûn di dijî pêş me bûn, ew na her çaran ê xwe hebûn. Ê me jî têbîrê min e pênc bûn yan şeş bûn me girtin. Yanî ê ku berê me ew dîbû, em çûbûn, me ew kiribû li ser, perwarde kiribû vir da wê de, me ewna rakir, wekî dîn ê dînê ranekirin. Ala kullan. Em ketin nîvî avê carekê min dî pêlek hat, ê pêşî hate paş me, wanî li hev zîvirî. Zanî. Na wala berî ku li hev bizîvirê, heme min dî av hêdî hêdî tê dige canî min e. Min ji xortê pêş xwe re got, min ji pismamê xwe re got. Min got welahî va nê tijî ye, lê bînî ku bajê darî ye. Min got em bêjin wê bêjin binê ditirsin çi dibin dev jê berde. Zanî. Dev jê berda teban ma ku em nabêjin ku em ditirsin ku em ku em heft mîtriyon dibin kevin. Zanî. Elmim qedereke dînê çû ya min dî av digê nigê min êdî. Yanî canî min şil dibe zanî.

Çawa? Saet çi qe- saet çi ye bi rûye bi şeve. No no teqrîben saet e, ez bêjim neh dehî şev heye. Dehî Ah. şev heye. Şeve. Elmuhim em li hev zî virîn û vir do wî do got berdin. Berdon welo em di di bi hev re man û her sê din jî bi hev re man. Yanî me giyan hevde bernedan. Zanî? Em çûn elmim em her di çûn teqrîben ewno li vî qeroxî derketin em teqrîben belkî kîlometrekî zêdetir hîn jêr de çûn. Teban wano bi cîhoz xeber dido ê pêş me digo kelek dijêr dibê kelek. Got kelek çû jêrê herin her ne pêşî. Bes dikê kî pêşî kes ne mistehîl e xwe di avêkê. Mistehîl e. Çi xwetiyek ê wê her rê ye. Zanî. Elmim em çûn çûn ber kendalekî em sekinîn welo şebabim em jî peyo bûn heta nêvê zêdetir heta qirikê bûm ketina avê şebaban destê me girt wanî kendal e. Em derketin. Em derketin şikekê xwe re bêjin em bûne bûne ça bûne bînî çûçkî ku tu ji ew ê derkevî bihar e û dinya sar e. Ewel çiya ku me em pê ve hilşiyan çiyayê bêxêr bû. Belê. E. Ma got dûre got wellahî ya ma çend saet in ne dûre. Li wê derkê edetek hebû digot kê digot bo poş vî sertî ye. Yanî poş vî sertî teban mumkin e tu deh serto derbas kî. Deh saeto bimeşî bes tim dibê poş vî sertî ye ji bo ku xweş dibe yanî. Va êdî bûbû noktak yanî. Ala kula em çû xortekî dînê ji Hesikê me re bû li wî alî. Imran bû wayî berê ala sas ew ya wê carê êdî nas dikê. Nizam ew ji bawerim hîn sax e. Yekî ji min re got şehîd ketî, yekî got sax e. Sax be, bîne gotî emrekî dirêj û şehîd ketibê jî Xwedê bi rehma xwe şakê. Wa xortek di komentan de heye dibê nêvî xwe Mistefa ye dibê heme bi hev re bûne. Yanî dîmegî hevalê me çêbûn. Erê erî. Mustafa gelek silav. E. Ji kekê xwe dila re bêjim em çûn gihiştin kê derkê a teban çîrokê wî çîrokekî dinê ye. Çîrokê wî bavê xwe gerek e e, damança xwe pê da. Bavê wî gerek e damança xwe pê da. Damança pişta got em e bişîne vir da wê da damança ez bawerim ortê da wenda bû. û hîn ser bi dawa domençeya. Taban ez no vî î domençeyê vir da wê da nabêjim. Zanî. Xwe ser were çekin. He? Xwe ser were çekin. Xwe ser were çekin erî. Bes tê ez vê çi dibêjim e? Ku camêr bi îzna bavê xwe û bavê xwe domençeya wî di xwe didêkê ye. Wa tiştekî pir mezin e taban. Ne? Ew yek. Di di roja îdî bi waçaxa ku ez ji mal derketim Ba çaxa ku ez ji mal derketim bavê min hê ser çavan hatin û rê tê vekirîbê. Teban we berê zanê ku em dikiherine. Belê. Lê diya min qet ha jê tune bû. Rehmetî bûne her di jî. Xwedê ev rehma xwe bide rojê. Zanî. Teban gelek hatibûn û çûbûn li cem wan tiştekî tebîî û adî bû. Ema pismamekî me hebû hînî sax e. Ji ber em di pismam û bi hev re diçûn. û em her di jî bînê birayê wî bûn gotinek kir min ji bîr nekiriye sî û çar pênc sî û çar sal bûn teqrîben got we pişta min şkêrand fanê Teba nêgotin kî çi bêjî dî yanî li cem wî belkî tiştekî pirî giran bû Lê bû û çû. Teban êdînê hinek me gişkiyan bi xatir û bi virda wê de û erê na û yanî ne bi dizî mumkin e hinek kes xerîb bibînin. Ne bi dizî siba êdî bû milet ji êdî vegeriya me got bi xatirê we em diçin û mumkin e em venegerin. Yanî sedî nod û neh em venagerin.

Em gihişt Şebab ji kerema xwe qusirê me neke ke Mehmûd Şebab ji kerema xwe çişkî pêçî xwe şaşe xin muşareke bikin teqîd bi re nêje ji me re. Li bine li bine me xwe dayê ye bûne ave li ser cilê me şil in û dinya bihar e saet çû îdî gihişte si sê çar em hîn bi çiyê de hildikişêne navî çî çiyakî çiyayê bêxîr e. Çiyayê Bêxêr ji Zaxo teqrîba orta Zaxo û Dihokê dikişê tê digê nêzkî Fîşxabûr. Eyba vî çiyayî Bêxêr e ji ber ku av tê tune ye. Yanî ji avê Bêxêr e. Vê carê em jî cara pêşî ye û çiya de hildikişê yanî êdî ew ê mebhev de dizeliqên û lê vê mebhev de dizeliqin yanî. Ala kulan ji kekê xwe re bêjim teban ê berî me pir û pir zehmetê din. Çima zehmetê din? Ê berî me hinek li avê dixistin ra rast derdiketin cûdî naçûn başûr. Başûr rizgar nebûbû. Berî. Ê ê berî wan diçûn di bakur re diçûn di nêv mayîn û nêv esker re diçûn. Binê hîn ji ême girantir bû. Tenê tenê piştê enfalê te dî kesê başûrî dî nemon li bajaran tenê man. û tiştekî din jî ez bawerim grûba a nûdî piştê ketina Seddam bû êdî eleqe hatine çêkirin ku ewna deng nekin. Hikûmeta Iraqê piştî nodî eleqet newanî wek dibê nêzik hatine çêkirin him di alî temwînî de him jî di alî hidûd de ku êdî yanî xebera hikûmetê jê çêbû teban kê mesûlê ê li dorê zaxo Belê. Ku êdî quwetek di vir re heye, do rê û tê. Rê pêdin rê nedinê kê teban va em xwe li nodî dikine. Û dirêj nekir ser da çûn. Ala kulen em çûn gihiştin kêrkê, em çûn gihiştin kelakê, ji kelayê Sedam. Kela çawan e mexfer in. Mexfer bi şekil da êdî çêkirin e. Teqrîben di qat sê qat in. Hindir boş e, xurf in û dorê xwe jî tu nikanî pê ve derkevî di sê qatan bilind e. Em gihîştin wir, me dî cematek pêşmerge ne, merheba, merheba, em çûn ketine hindir, camêrin agir kirin, çixure pêşandin, dane me, vir do wê do. Elmuhim me sehbet kir, dest pê kir. Pêşmergokî kal min hêrî, Xor to kuda diçî? Min got, diçin welêt. Gomo çima tu ji Kurtê yî? Min got, ji Rojava tên, yanî ji Kurdistan û Sûriyê tên. Gomo çima ew jî ne welat e? Bo li heqê tê ew jî welat e bes em niha darine çiyan e ji bo çi dixwazin min got wela min dixwe Kurdistana baş bakur rizgar bikin ê got piştre ku we rizgar kir min got piştre em e her ne vê carê ê ewê ye ê Îranê ye me ew jî rizgar kir tevin qafiyê me yê wê çaxê ye em e wê jî rizgar kirin. Em ê her çar parçeyan rizgar kin û bikin yek. Min hêrî teban pêşmergeyê kevin tecrîbeyê xwe hene, emir mezin e. Li min hêrî pêşmergeyê yekhetî bûn teban. Ew miqerer dest yekhetiyê de bû. Li min hêrî nihêrî ku tenha vê silimê dîbinî yê silimê ku darê ser qeleyê. Di hindir de silimek danîne, sebê ku darine ser qeleyê cî heresî. Min got erê. Got binê ê me em wayî naxwazin. Ê me em me demokratî ji Iraqê re hukmê zatî ji Kurdistanê re dixwastin. Niha heger pêşda herê me dî ku me vaya stand em e federaliyê ji Kurdistanê re demokratiyê ji Iraqê re bixwazin. Piştê ku me va jî heqeq kir em e vê carê serxwebûnê bixwazin. Di gotinê xwe mantiqî ne. Go êwa bînê ku ti niha tu konî ser vê pêlekanê yanî ser silimê cida herî jûr min go na. Binê go ême em derece derece derdikevin. Êyî te tu dibî ez ki xwe çekime ser ewê ye. Çekime ser xî ewê seqefî kelê ye û bî ku tu silima te hebê. Teban Mantiqî bû. Binê em ji o serxwebûnê doketin poşta vegeriyên hotin, em hotine o o pêşî. Wano em bêjin hukmê zotê dixwest, bi dest ketin, piştre bû fîdrolî, bi dest ketin, niho jî heqê xwe serxwebûnê bixwezin. Yanî gotina wî kalî binê re berî sî û sê çar salan ne. Ti niha pê difikirî gotinê wî di cida ne, û ji tecrûban gotî mumkin e qet rokê neçûbê mektebê û nexwendibê. Pêşmergokî kol bû yanî kevin bû. Belê. Eh, de kerem ke tu bêje. Keremdar bî. Yanî teban wê pirs nêv re derkevin. Gotina kale di we wextê de çiqas balê te kaş kir? Ez çi bikim? Ez şaş dar me, ez rast dar me, varî yanî kalê çi heyatê te de di riya te de texîrek çiyê kir lê qisa tiştek tesîr nekir. Na, teban du tişt guhêrîn. Yek, yek, teban ez zonim Kurdistana Sûriyê heye û werqos me xwendî, werqos me ew kirî, werqos bernamij me li ser çêkirine, werqos tedrîb me li ser danim, zonin heye. Lê niha ne muehel e. Lê vo peyva bi kolê xerîb hot, ez li xwe vegeriyom ku vo peyva peyveke şaş e. Zanî? Vo peyva peyveke şaş e. Em dorine welê te, tu ji welê tê yê eslan. Çima dorî welê te? Yek. Di di kolê bi mentiqî tiştekî yanî bi mentiqî bi mîsaleke emelî li ber çavê xwe da min. Yanî binêre em tiştê ku kanin em dixwazin. Tiştê ku konin ê ku dûrî em ji hukmî me em naxwazin. Teban piştê wê em teqrîben bûn nîvro makîne hatin yanî bi di renco çi dibêjim Range Rover di di hatin em siwar bûn çûn di orta zaxo re em çûn teqrîben nîvro bû em gihiştin heftenînê cî meesker jî re wê çaxê digotin miqer li merkezî kî li wir bû her di jî li wir bûn ew jî nehatibûn teban ew jî me re hema hema berî me çend mehan derbas bûbûn birêz Murat Qereyalan li wir bû û bi sidfe Cemîl Boyiq jî li wir bû Virda Kek Mahmûd berî me qer kevin Got em zemanekî ji Helebê dihatina Kobanî, got çirê Kobanî ji me ve dixewinî bi rastî solixê me fere dibû. Me qirç tava xewinî û di makîneyê de ne. Çi şiûrî we di wir de çî bû? Gelek, gelek çi ye. Yek dema ku min pêşmergê kol dî yan dema ku min Heresê li ku berî têkevî bajêr dî, teban camêran got yanî got em em in. Şifêr nas dikin got em heval in, berdan. bo pêşmergê hane ku berî têkevî bajêr. Tu pê dihisî tu li welatekî azad î. Yanî xelas welatek heye, welatê te ye, ala Kurdistanê û li vir partî û yan yekhetî yan partî pêşmerge ne, ew jî wekî te ne û tu li welatekî digerî. Tiştê xerîb, piştî ku em ji avê derbas bûn te dî şev bû. Em di no vo çiyon vo dano ro meşiyon, sibê ku tu rod bîl dora xwe dinêrî, welatekî dî ne, welatekî dar û ber, welatekî av, welatekî dehl û rez, welatekî yanî li vî alî çiyayê bêxêr e, tevî ku bêxêr e kanîtiyê tune ne, lê ev xwest dar lê hene. Li wî alî tu dinêrî çiyayê sipî, li pêş xwe dinêrî em bêjin cûdî û yanî tu digehî tu dikevî dinyake dînê. Teban em doketin çûn û vir do wî de êcî ku titkî têkevî ew ê rastî we miqerê ku li wir heftenîn heftenîn wek cinnetekê ye. Zanî tu dorî û dod kevî û rodibî û dod kevî û rodibî heyî ku em çûn gihîştin miqer tu pê dihisî yanî wekî tu hatî dinyake dînê. Teban li wir bi sedan hevalê te nas dikî hene ê mîvanê me bûn ê ji bakur bûn ê ji başûr bûn ê mêkevin in em gelekî hevdin nas dikin hene Ti Pîr Hisî ti yanî hatî cihekî ti tenê ti seyîdê xwe yî, ti azad î. Kesekî dî nikanê li te em bêjin dextê bike. Teban vê carê sedma mezin di ku de bû. Em çûn got merheba vir da wî da bira werin er elmim ez bawer me xwarin bi hev re xwar firavîn bû tiştekî wanî bû. Em tadî hindik bûn. Taban Kek Mistefa heger li vir e konê wînê bîro min. Birêz Murat Qaleya ron taban berem hevdin nas dikin ji dûr nêzik. Mistefa bê ez Mistefaya tankê me. Zo nas dikin nas. Got gelek silav kekê Mistefa. Heger me rabê û heta divê vê nuqtê do jî konê ji min re rast bikî. Got win وکس نهیشت li kobonê win tev hotin tev'a me nas dike tev yê kevin. Berê filan filan hatin win jî hatin kîr wir ma. Ma got wela zemanî ma. Zemanî got wê zemanî dinyayê xerab bike li wê derkê. Zemanî ew xor tê hanî ku min got ew ê min dewlê kuştibû. Çima? Bo êd heftê û heftan heftê û heştan de hate girtin. Heftê û heştan de çûbû pêş mala midûr mentîqa li cihekî Yanî ji bo ku were naskirin camêr. Li pêş mala midûr mentîqe sekinî bû, tiq tiq li qê pidxê derkeve, camêr derdikevê tu kî? Dibê ez Apocî me, tu min nas dikî? Dîng dîng mêgil xey dibê silam aleykum. Hêdî hêdî jî dimeşe darê. Vir da wê dar him teqereq tê miletê wî ew tê di hikûmetê wî digire dibê darê. Zanî Yekî wanî bû yanî tirs nizanbû tirs çi ye. Îcar Birêz Qereyana kevin de wî nas dike yanî zanê ku ew ew kî li Kobanê wê çi bibe ye. Zanî? Û li Kobanê ji xwe wergiwa kir jî yanî tu caran li Kobanê kesî em min kuştibû? Tevî ku em min hin caran zilm dikir hinek milet digert vir da wî da ez barim wî kuşt yanî. Ala kullin. Got kî li wir ma? Ma got wela li wê derkê ewyo heye û filan heye û filan heye. O got çi bibê eceb e. Ma got wela nizam çi dibê. Birêz Cemîl Boyix tiştekî din ê got. Piştê ku nan xwar û vir da wê de em ji xwe sehbetê dikine. Teban gotineke gotineke ku tarîxê re tê yezîkirin. Ji tarîxê re. Got we heta niha PKK ke spî nas dikir. Heta niha PKK'ke spî nas dikir. Ema li vir, li çiyan PKK'ke milewan heye. PKK ne tenê spî ye li vir. Kesk e, sor e, reş e, zer e, mor e. Li vir milewan e. Hûn ê bimînin û bibînin.

Zanî. Di vê gotinê bibîstî teban berê me gelek xwendine, gelek tişt û erê na û çi li çiyan dibê û çi nabê û erê na. Lê bes tu gotineke wanî bibîstî ji devê şexsekî berpirsiyarê yekem e bi te hinekî giran tê dizanî. Çima li vê derkê em bêjin pkk tenêne spî ye? Îniha bêje spî û reş heye adî ye ne? Ne pir ne pir giran e. Bes ku tu bêjî li vir yekem lewan heye. Sorhê reşê teban ew li gorî xwe rast dibêje. Bes em nikarin vayê rakin. Yanî ew li gorî xwe dibêje binê re ê pkk rast hene, ê virda wê de hene, ê bes hûn ê bimînin hûn ê bibîne ji bo ku sedmeyê nexwin yanî. Teban gelek mexabin mexabin gelek hevalên me çûn ê hane ku tedrîb nedîbûn, ê hane nexwendibûn, ê hane em bêjin li tedrîbê. tedrîbê mukesef ra derbas nebûbûn yanî sedimîn hinek çawa çûn vegeriyan hinek ji bo ku tesîrê li hevalê xwe nekin hatine girtin teban berî me jî û piştê me jî hinekan xwe li xeterê danîn wek em bêjin bê îzna wan hinekan bi îzna wan gotin em dixwazin herin hatine girtin ketina hepsê Hinek em bêjin Mamosta Mahmud. Yani ji em bêj rojava her ne çiye Kurdistanê. Bilaks. Vegerin. Erê. Ber sedim min yani. Em bêjin em iştara got ve kelîma yani yekî wekî yek li şûnê min bê berê eleqeta xwe te nebê û tedrîb nedîbê û tiştek nedîbê û dayîn û standin te nebê ve gotina setmake ne. Belê. Yani ti PKK nas dikî, bi her tiştî wê spî nas dikî. Bes dema ku yekî wanî mezin ji te re bêjê PKK mile wan e, reş e, gewr e, sor e, zer e, kesk e. Yani ti ti ew dibî, ti ti tiştekî xerîb dibînî ne? Belê. Îcar ala kulan yek ji ew ê yek ji sebebê sedmê xwe eştera bê. Yani ne sedme çawa eştera bêjim. Tiştê xerîbî ku ti pê ho nabî. Tevî ku war qos em Libnan man û em bêjin heştî û neh ez çûm, nodî ez çûm û nod û yek ez çûm. Yanî sê caran ser hev û bi gelekî li wir mam. Yanî cara talê tenê teqrîben ez nêzikî şeş mehan mam yanî. Pênc meh hebûn, şeş meh hebûn e. Û her roj te dî tedrîb û vir da wê da û şev û meş û erê na. Bes li wir xerîb bû, nizanim. Wek dibêjin divê şevê Almanya reş in. Belê. Li wir jî ewil car ewil şev di heme min diya nika bimeşim. Nika bimeşim. Ez dimeşim nikê min tehta da lê dikevin. Ez serejêr da dikevim dikevim me xwarê. Tevî ku bihar bû jî teban ewr mewr hebûn. Bes şev newaniyê reşin Wellahî tu pê destê xwe wîn dirêj dikî ku pêş te li darê keve tu nabînî destê xwe. Ev qas yanî çavê me edesê çavê me ne elimîne vê ewê ye ne elimîne vî cewî ye zanî. Tu nêv dara re dimeşî li jor te em bêjin deh mîtro dar in mîsal dar giştine hevdî ye û reşekî reş e heta demekê rastî yek ji bo min ji bo min mumkin e gelekî bînê min jî hebin hevalê min tiştê hanî herî ku ez pê êşiyayî ev bû. Yanî serejêrî dor diketim dişemitîm berjorê minigê xwe dovî li tehtê diket yon li dorê diket tiştekî dik heya çavê meelimîn yanî kerem. Mamosta Mahmud tevan te pir tişt gotin em dîsa di nêv re tiştekî pirs kin. Wan giştine wê derke yanî ji were gotin erê we çiyê Tedrîb bîne wek gîşkî kirê, wek gîşkî kirê. Bes dî sal vê derke fetra ke tedrîbê ji we re hene, di meh, sê meh aqilî xwe bişêwirin, cesedî xwe binêrin, hûn kani lê nikan, lê hisa na, hûn cîda ku gîştine wê derkê, hûn bûne yek endam ji gerîla. A, vaya, vaya xweş e, vay rastî pirseke gelek kes meraq dikin û gelek kes nizanin çawa dibê. Em bêjin ê hane ku berê tedrîb dîne teban ji her kesî dipirsin ê hane ku nas dikin hene him jî dipirsin lê tevî vê jî çi dikin em bêjin quwet hene bikun wê çaxê em bêjin wê çaxê çar mesker hebûn yani di wê mentiqê tenê de çar mesker hebûn her yek dora sê sid çar sid kes bû pir ji bakur dihatin piştê serhildana bû û pir ji başûr diçûn yani ji rojava tevlîbûn pir bûn leheq nakirin sanî Ala kulim ji ber ê me şansê me bû ku birêz Qereyalan em bêjin ê mentîqê gişkî bû û him gelek li cem me mabû û gelek jî li Rojava mabû. Ew yek di di ê ku me nas dikirin hebûn me çi kir

Elhom em çûn li ser çiyokê em wanî ciyokî dûz heye û çiyokî dînî dûr pêşiya me heye. Xortekî ji başûrê Kurdistanê navê xwe rêdûr bû nizam rehmetî bû ez bawerim gerek saxbê min qet nebîst kesî got şehîd ketiye. Berê pêşmerge bû tevê bûbû evê ku di teqin ê mezin zanibû him yanî va çekê mezin. Elmim wê rêdkê ser çi bidêye li ser hawinê bidêye.

Gulo didiyon çû. Go edeten ê hawinê gerek ti gulê sisiyan lêxî. Ê yekê pêşta û paşta darê. Ê didiyan mumkin e dûr herê. Bes ê sisiyan gerek ti lêxî. Ma go ya sêdî. Tu tedrîb lê didî. Em jî gudar dikin. Em dûra sed kesî sed û tiştek kes in. Em jî li pişt wî ne, ew jî li pêş me danê û ew dikê. A sisiyan kirê kî a didiyan çû wenda bû. O yekê na dibêjim o yekê ne teqî o di diyan nêzik het. Sanî teban dovî çiya ye yanî. Çiya ne bes li ku bikevê ku dûman ra nebê tu nabînî. O sisyon kirêkê û çû. Kirêkê û çû ne ket û ne dûman jî rabû. Baş e.

Her gotin dod kevê û mezin dibê, corekê menhêrî medî teyreke xwe li bo dikê û berveme tê ye. Sonî. Ew xeramî ew ê ku dibînin ew teyr e. Ew ma gule tê dîtin, gule yanî ev xwe sireet dare. Li ser çi dibêjim yanî wekî noktakê bû. Hîja her ku min didî min digot rê dûr. Ê xelkê gulê xwe dorin li erdê dikevin. Ê te dorê li jûr dizîvirê vedigerê. Em gelek bi hevro bûn. Ana kullin. Em tê naskirin, tê naskirin û li gorî wê têne ferzkirin. Teban nuqtake pire muhim heye. Te çi qas li bajaran çi kiribê û çi nekiribê û û li ku derketî bî, rojê ku tu derbasa çiyan dibî, Sê par, ez nabêjim gişkî lê sê par bînî ku tu roca pêşî darî eskerî. Tiştê te yî kirî berê bînî ku ne hesab darê. Yanî ne hesab darê nê berçav lê ya qisa bi rengekî din ke kar bibê. Belkî pişt re zanibim ku tî kevnî te va kirî va kirî va nekirî min xwe re û gelek hevalên min re em bêjin vaya ebeden ebeden nehate hesbandin. Yonê em bêjî yek ji hepsê derketiye deh salan ne. Heger li wir li çiyan ne qasî xwe bê ew deh salê xwe bînê ku qet tiştek nekiriye. Yek li nêv bajaran û virda wê de kadrokî mezin bê, bajar îdare dikirin, virda wê de bûn erê na zanî nedihatin hesab. Yanî bînê ku tu ji jiyanekê ji jiyanekê. Ê berê gişkî wekî kadir, wekî dost, wekî endam ema niha ti leşkerî. Leşker tiştekî dînê ye. Zanî qanûnê leşkerî û xidmetê leşkerî heta ku we çaxê dihesibandin digotin çend salan em bêjin maye. Dîrokê ku tu li ku tu tevê bî, tevî çiya bî ew hesab e. Zanî? Yani e din bine ku ne hesap diçû. Kerem çi? Yani Mamosta Mahmud dîsa yani gon li wir man fetrak hebû dîsa tecrûbe lexsa na qediya tu hatî vegera te nema. Yani tu bûyî endamek lexsa ew şerefê endamiyê gerîla da Piştî çiqas îptal dikî ku qediya tema tu bûyî sabit bûyî ha qediya tu gerîlayî. Rê ku tu rê dikevî sabit e. Rê ku tu ji malê xwe rê dikevî tu yek ji endamê gerîlayî. Û xwesa te jî ku te av qut kir belkî heta em bêjin tu bigeyî ser avê tu konî hîn virda wê de bêjî ez vegerim ez venegerim. Berê digotin dukhul elhemam min mitl xurûcû ne? Belê. Çira miştera got gelek sedimîn û gelekan jî temen da. Bes ku tu êdî çî ketî nav heyatê eskerî, qanûnê eskerî li te tebiq dibin. Bidabit, ev jî va pirsa min e din e. Yanî tu eskerekî nefêz sima eterê ya saetî ra tune bû. Ti eleqetê te êdî bi heyata medenî namînî?

Tu îdî dibî emrê eskerî nefis bikiye. Tu esker bî yon tu qayîd bî. Tu bidî gerek îdî nefis bikin. Tenfîz sime li îtîrad. Ne? Ha. Em gavekê şinda vegerin. Ji kê re samih dikirin ku vegere welatê xwe yî dayîkê. Sewan vegere Rojhilat, Rojava, Başûr, Bakur. Ji kê re samih dikirin? Yan ji kîjan însanî re mesmûh bû vegere?

Vegere. Yani e, xuşirê nenêrin e, riya malê û çarçî nebû yek. Ez bi rengekî din Ah, hata na, vê na, min na, zehmet e na. ez nikarim ez kê vegerim. Yek yek ji yek ji tiştê hane herî herî bi êş ev bû. Hı. Yani tiştê hane herî zehmet jî ev bû. Hı. Kesek te bi zorê nabê. Hı. Dikanî Bi kêfa xwe tevê bî lê tu bi kêfa xwe nikoy derkevî. Belê. Tu tevê dibî bi kêfa xwe. Tu li Sûriyê konî bêjî xeyo ez tevê no bûm ez norim. Qediyo. Zanî. Û li Tirkiyê jî nefs şî ye. Bes piştî ku tu tevê bî roke tenê tu tevê bî ew qanûna li ser te tebik dibê. Tamam. Roke tenê. Bavê Botan, Şêf Şewket, Mihemed Bavê Reşîd bû endam

Belê. Zehmet e vir do wîdoyê erê nayet zanî. Îcor eger voya qebûl nekir, dîsa ew kir wê tê keta tecrîdê. Ew çi ye? Tecrîd yani tecrîd min el miham ve tecrîd min el heyat el eskeriye ne hepse teşbîhe hepsê dibê.

Ti norî waciban. Her kes darê waciban û heresî virda wî de erê na, ti narî, bînî ku emanet bi te nabê. Bidewt. Ti sê heger ku giran bî eşkalê xwe hebûn. Heger ku giran dikirin, nahiştin kes bi te re biaxivê jî, ille mesûlek bi te re diaxivî. Mesûlê te. Zanî. hin caran ji cimatê vedqetandin nakirine hepsê ji cimatê vedqetandin hin caran jî nêv cimatê de bû lê sinirdar dikirin ku bixûnê bifikirê ez vê qirarê xwe vegerînim hinek kes pê re wek dibê eleqedar dibûn ku fikirê serî wî rakê heger vaya jî gişkî nekira

Mesela bavê Reşîd di nêv hevalê xwe de ji tecrîd bû ji Selehê û ji Mehamê û ji Gîşkî. Ma eno bavê Pîrkampîr e, Şêfî Pîr e, ewana jî dixwazin wî karî bavê Reşîd bikin. Ew jî dixwazin vegerin. Bi çi çavî li bavê Reşîd dinêrîn? Hevalê xwe ha. Eger di dilê wan de hebê, di dilê wan de hebê, ew nikarin bêjin teban. Na eger ku bêjin ew jî wê bînî wî bibine. Vê carê ew na gereke bi çavekî çavekî ne baş lê binêrin. Enkêm di rû xwe de diyar bikin ku bi çavekî ne baş lê dinêrine. Ji bo derdorê xwe. Tevî ku di dilî xwe de ne pêro ne bi helwestê xwe rabin lê di di di di wek dibê ji rû û ruxsarê xwe de gerek wî tiştî nîşan bidin. Qesre. Tamam. He. Piştî ez teqrîben isbuekê wanî mam isbuekê di isbuek bûn. Piştî tu giştî wir yanê sibûhekê didiyan, înekê didiyan. Sibûhek bû yan sibûhê din bû. Teban gelek hevalê me kevin hebûn, gelek em bêjin çûn û hatin hebû ji ber me qerê me kesî bû. Gelek kes dihatin, zanin ku em hatine, gelek niha şehîd ketin, gelek vegeriyan. Elmuhim. Xwedê bi rehma xwe şakin. Ê meriyê me, dostê me, nasê me, ê me hev berê kevin dîbû bi salan. Dihatin, diçûn, me hev didî. Bikûn yek hatê wezîfakê ne. Yek hotê wezîfokê çi dikirin? Diho digo filan kes hotê elem her reng kobinê çi hêl mentîqê bikin wano salekê berê çûnê hinek du sala berê çûne ne? Hele kom herin ixbaran ka kî çi dikê çim te gêm hevalê hevin hev de nas dikin. Ala kulin. Xeber hot gu em bêjin navê te ketî lijne tehqîq. Bona me kirin teban. Em çûn ku tu dorî cem te qola hepsê kir tema. Tu dorî cem hepsê li wir dimînî û tu filon û filon lijne tehqîqin. Gu boş. Kî mesulê me ye gu filon kes jî mesulê wê ye. Mesulê meyî yani em bêjin ê herî bilind. Yanî qerarê talî ew ya nadê bes ew wê qerarê radike yan ji birêz Ocalan re yan ji birêz em birêz Qerayalan re em wanî bêjin. Teban va Qerayalan ji me re dibêje ku em em em ew kirin em ferzî werkirin. Yek kevnin tecrîbê xwe hene yek silokiyatê partiyê zanin di di em bêjin partî fehm kirine zanin ev tişta rast e û ev tişta ne rast e. Sisê va kesê hane di bin destê wan de nêşînin. Ne wan ye. Belê. Yanî gelek tişt hene ku tu hepsê bimeşînî. Yanî ku tiştekî qonûnê hepsê te nizanbîtî çi ew bikê, çi em bêjin bimeşîn. Teban ez feqîrekim ez û hepsê çi gotî ew lê zanî. Lê em bêjin tiştê ku min ji vê portê fehm kirî, uslûbe, dawîn û standine, konim wî iqna bikim, vir do wî do bikim. Mola ez çûm. Ez çûm midî çend kes li werin. Çar pênc kes li werin. Ji bo çar pênc kesana teban hepsî pir in bes çar pênc kes va ê mesûlê hepsiyan el werin. Yek ji wan ji kekê xwe delal re bêjim ê ku partî di mala wan de çêbûye kurê wî ye. Diya xwe hat kuştin Bavê xwe şehîd ket, du bira bûn, yek hat Ewropa, yek li wir ma. Di di ê ku va kurkal mala wan mezin bîye, ê ku va kurkal mala wan mezin bîye, du birayê xwe şehîd in, bira ku xwişkekî xwe jî tevê ne û ew jî muteheme bi kuştira Şener. Sisê yekî tîrê pismamê yek ji yek ji kadirên PKK ê hone herî kevin ê herî bi nav û deng. Ez borim navê xwe Cuma Taq bû. Yek ji kewadirê pêşî ê berî heştî şehîd ket. Di va şerê eşîro û meşîran de. Em bûn çend. Mesûlê me yî mesûl yekî êhonî mesûl teba ew neyl cemê ye. Yani êhonî ku qerarê dawî bidê. Ew ya heta vê salê ta dawî jî yekî camî bû, xwendibû, pir kevin bû, ê berî heyştî bû, jê re digotin Abdurehman Çadircî. Teba navê wan ê malê jikî zanibin êha. Her kes bayê nizane ji te bê jî.